Ähliňize salam bu dersimizde dikşonerleri görmekçi ýagny sözlükler söz, sözlükler näme zat Pythonda sözlükler näde ulanylýar nähili sözlükler bar ilki bilen sözlük diýenimizde Pythonda meselem ol e, inglizçe türkmençe ýan sözlük däl ýagny siz inglizçesini ýasaňyz türkmençesini çykarýan bir sözlük däl elbetde o sözlügi edip bolar ýöne onu biz döretmeli bolýarys sözlük diýip näme aýdylýar o hem edil listler ýany ýa-da tapylar ýaly, o hem bir köp maglumatlary, köp üýtgeýjileri diňe bir üýtgeýjide tutmak üçin, ýagny ulanylýan bir funksiýa, bir Python-yň bir guraly. Meselem, sözlükler. Nädip belgilenýär? Dict, dictionary ýagny, şular ýaly. Nädip açylýar? Meselem, bir sözlük açjak bolsak. Nädip açylýar? Meselem bir sözlük diýeli. Deňdirýäs. Meselem listlarda şular ýaly açylýardy. Tapylarda bular ýaly. Sözlükde ine şul şu belgiler bilen, şu iki ýaý bilen açylýar. Indi onda nädip açylýar? Meselem şuny göreniň, bir x diýeliň, dik diýeliň, bir boş sözlük dictionary-ň diktin ýazýaň, boş sözlük çykarýar şul boş sözlük bilen. Hop print diýmedik. Näme üçin çykarsyn? Sebäbi print diýmesek, olam çykarmaz. Print diýdik. Ne? Sözlügiň nädip ýazylyşyny ne şu ýerden hem görüp bileris. Iki sany ýaý bilen. Indi meselem biz bir sözlük ýaratjak bolsak, meselem sözlük diýeliň. Ýaratjak bolsak näme gerek bize? İki sany zat gerek. Birinji ýazýan zadymyz, meselem şunda ýazaýyn. O elbetde san hem bolup biler, string hem bolup biler, parhy ýok. Birinji ýazýan zadymyz meselem näme bolsun? Diýeli meselem apple. Apple bolsun näme bolsun? Alma diýeliň. Indi meselem birinji ýazýan zadymyz ine şul key bolýar. Ýagny açar sözüň birinjisi ýagny birinji ýazanymyz ki. Onsoň bu hem sözüň şo kiniň netijesi ýagny şonuň deň gelýän bahasy we arasyndan hem iki nokat goýulýar. Indi bu biziň birinji elementimiz boldy ene şol. Bu ki bulam şonuň e, garşylygy. Onsoň ikinji elementi goşmak üçin edil print ýa-da listlardaki ýaly otur goýýas. Näme diýip bileris meselem? Orange. Diýeliň, näme bolsun? Pyrtyka. Häzirlikçe indi bir zat goşalyň. Meselem, näme bolsun? Näme goşalyň? Meselem, my red bolsun. Näme diýeli? Meniň sıçanym meň adymy iňlisçe ýazsak şular ýalykrak bolýar. Indi mun print et göreliň. Print diýeliň. Näme sözlük? Näme çykarýar göreliň. Ine bize şular ýan bir sözlük çykardy. Muny has gowy etmek üçin meselem aşakdan hem ýazyp bileris. Şular ýan edip.

Print sözlük diýdik şony çykardy. Indi meselem biz Apple-yň türkmençesini görjek bolsak näme etýäs? Sözlük diýýäs. Nokat meselem keys diýsek näme çykarýar şu? Şuny göreliň. Keyleriň Apple, Orange, My rat näme ýagny killer indi birinji ýazanymyz. Sonra keys diýäs indi. Apple-yň türkmençesini görmek üçin. Bir söze gitmek üçin näme etýäs? Get diýäs. Get näme gerek? Apple. Şular ýazsaň alma çykýar elbetde bu ýerden. Ýa-da bu ýere orange ýazsaň portakal çykar. Portakal. Ine şular ýaly edip e, sözlükler ulanýas. Bu sözlüklerde diňe bular ýaly sözlük bolmak mejburyýetinde. Näme meselem şu ýere näme diýip bileris? Ady diýip bileris. Bu ýere näme bolsun? Meselem Murat bolsun. Bu ýere familiýasy diýip bileris. Näme bolsun? Portugal. Gowy familiýa däl. Nesirow bolsun. Meselem, bu näme bolsun? E-mail bolsun. Meselem, şular ýalyrak bir zat hem edip bileris. Indi biz bu ýerden Bulam sözlüklerde näme bolsun? Kontakt bolsun. Ady. Indi şular ýaly kontakty hem döredip bilýäs, ýagny telefondaky ýaly edip. Sözlükler bilen e, bize gerek bolan yani şular ýaly adym, familiýam we e-mailim ýazyp. Meselem men bir kontakt programmasyny ýazjak bolýan we şu ýerde meselem näme gerek maňa kontakt nokat get diýip meselem men näme alyp bilerin? E-mailini görüp bilerin şu yerden. Ene, Murat Nesirov gmail.com Ya da men näme gerek? Meselem, adymy görüp bilerin. Ady diýip ýazsam. Ene, Murat diýip çykardy. Ene şular ýany dil düşünürler, sözlükler şeýdip ulanylýar. Meselem, biz muny has gowy görmek üçin sözlüklerde bir oýun ýazyp göreliň. Meselem näme bolsun, bir uruş bolsun, ýagny iki sany karakter uruşsun, meselem diýeli, birinji karakterimiziň ady näme bolsun? Meselem näme diýeliň, eee, Myrat bolsun. Myrat bolsun, indi şular ýaly bir sözlük açalyň. Indi sözlükler näme diýdik? Hökman sözlük terjime ediş bolmak mejburyýetinde däl, ýaňky ýaly at, familiýa diýip hem ulanyp bileris. ya da şul näme bolsun ee, karakter 1 bolsun karakter 1 diýeliň birinji karakter näme bolsun meselem ady bolsun şonuň ady diýeliň ady bolsun şeýtýäs näme bolsun ady Boşluk goýmasaň bolýar elbetde. Myrat bolsun. Otur goýýas. Ikinji gerek zanymyz. Näme bolsun? Indi şular ýaly uruş oýny düzjek bolýas. Meselem, iksan karakter bir bir bilen uruşmaly. Meselem, nämes gerek bize? Ady gerek. Güýji gerek. Uranda nähil udar güýç bilen urýany. Ýaragy gerek meselem, nähil ýarag bolsun. Onsoň nämes gerek? Jany gerek. Näçe jany galdy? Indi şulary ýazýas. Ilki adyny ýazdyk. Indi ikinji nämiz gerek? Güýji gerek. Güýç diýeliň. Güýç diýip ýazylýar öýden. Aňsatrak bolsun güýç diýip ýazyp gidelim. Näçe bolsun güýji meselem? Näçe bilen ursun? Uranda meselem näçe bilen ursun? 80 bilen ursun. Ýagny güýç 80 bolsa, ol bir uranda beýlekiniň 80 janyny alýar. Başga näme bolsun? Hmm. Başga näme gerek? Ýarag gerek. Näl ýarag bolsun elinde? Meselem. Elindäki ýarag näme bolsun? Gylyç bolsun. Bu ýerde otur goýmadyk. Elbetde otur gerek hemmesinde. Otur bärde dälde, bärde goýas. Başga näme gerekdi? Jany gerek. Jan diýdik. Jan näçe bolsun öňütde ýüz bilen başlasyn. Ahyrynda otur gerek dä iň soňky azadan soň. Ine karakter birimiz şu boldy. Göreliň çykardymka. Karakter bir diýsek göreliň. Nämitdi run. Ine adymyz, güýjümiz, ýaragymyz, gyljymyz, janymyz. Gowy. Indi karakter 2 bolsun birem. Karakter 2 bolsun. Ol hem edil şular ýaly bolsun. Men şu ýerdäkini kopýalap aljak. Ctrl C diýdim. Indi ady näme bolsun munuň meselem? Ady e, Amanguly bolsun. Meselem bu Amanguly. Güýji näçe bolsun? 80 bolmasyn. Amangulylar güýçsüzräk bolýar. 60 bolsun. Ýaragy näçe bolsun? Näme bolsun? Meselem, ýaragy taýak bolsun. Taýak ulanyrsyn. Taýagyň şular ýarakrak bolsun. Jany 100 bolsun. Munuň 100 bilen başlasyn ikisem. Indi biz näme etmeli bolýas? Bir funksiýa düzmeli bolýas. Şo funksiýada ikisi uruşmaly bolýar bularyň. Funksiýa nädip atýardyk? Define diýýäs. Meselem, ur diýip funksiýa çal. Bir, birsin urmaly bolsun. Indi bu ýerde iki sany üýtgeýji gerek şo funksiýanyň içinde. Indi şular ýaly. Biri uran bolmaly, biri urulan bolmaly. Indi meselem uran diýeliň. Meselem uran kim urýan bolsa şo uran bolsun ady. Ikinji näme bolsun? Urulan bolsun. Bular näme birem? Dictionary, ýagny dict diýip ýazalyň, belli bolsun dictionarydygy. Ýazmasagam bolar welin, zyýany ýok. Şular ýany edip açsak bir funksiýa. Içinde näme bolmaly indi? Birisiniň jany azalmaly. Ine biziňki şular ýany bolmaly. Indi biziň karakter birimiz indi şol ikinjem şol. Indi bu muňa uranda meselem näçe bilen urýardy? 80 bilen urýar. Indi munuň jany başda 100 di, Onda bu segsen bile ursa munuň janyndan segsen azalmaly, näçe galmaly? Ýigrimi galmaly jany. Onda şunuň uran udaryça, ýagny güýjüçe munuň janyndan azalmaly. Onda şunuň güýji näçe bolsa, urulanyň janyndan şony aýyrmaly. Oň üçin näme diýýäs? Näme üçin bir ýere geldi? Indi oň üçin näme diýýäs? Azalmaly, näçe azalmaly? Meselem, azalmaly diýeli. Näçe azalmaly? Uranyň, ýagny uran diýýäs. Uranyň nämesiçe? Güýji. Güýç. Indi uranyň güýji, uran kim bolsa, şonuň güýji çe azalmaly. Ýagny Näme, kimiň janyndan azalmaly şol? Urulanyň. Onda urulanyň janyndan, urulanyň jany soň näçä deň bolmaly? Urulanyň jany diýýäs. Näçä deň bolmaly? Urulanyň jany. Urulanyň janyndan, başdaky janyndan aýrylýar uranyň güýjüçe, ýagny azalmalyça. Ine şeýdip funksiýamyz şu bolar, uruşmak funksiýa. Meselem göreliň. Ur diýip funksiýany çagyralyň. Näme goýýas indi biz funksiýa ikisini uran kim bolsun, uran kim bolsa şony ýazýas. Soň şu ýere şolar geçýär. Uran kim bolsun, meselem karakter 1 bolsun. Karakter 1. Otur indi urulan gerek. Urulan kim bolsun, karakter 2 bolsun meselem. Indi göreliň, print diýeliň. Kim gerek bize? Näme gerek janyny görjek bolýas urlandan soň meselem. Indi meselem haýsynyň jany gerek karakter bir jan diýeliň. Karakter bir jan. Näme gerek? Karakteriň jany gerek karakter biriň jany ine karakter bir diýdik. Şu ýaly ýaýaçymyzda funksiýanyň içindäki näme gerek bolsa şoňa gidip bilýäs. Näme gerek? Jany gerek. Şuny print etsin bize.

Karakter birin jany ýüz sä o urulmady karakter ikin jany ýigrimi sä bu segsen güýjüle urdy munuň ýüz janyndan gitdi ýigrimi galdy ine şeýdip funksiýalarda e, ýagny sözlüklerde şular ýany ýönekeýje oýunlar hem ýazyp bolýar elbetde muny while loopynyň içine alyp ýa-da input goýup output goýup ony has hem gowy edip bolar meselem şu ýerlere input goýup bolar Input goýup, ýagny edilädir wagt ýetmeýär oňa, on bäş minutdan köp edip bolmaýar. Ine siz edip bilersiňiz üýtgedip özüňiz örä isleňizçe. Umuman şular ýaly edip gysgaça oýun hem ýazyp bolar funksiýalar e, sözlükler bilen. E, soň e, program soňky dersimizde e, kitaphana ýazmagy görüris. O biraz çylşyrymrak bolmagy mümkin, ýöne şu wagtda çel öwrenenimizi praktik edip Ony hem has gowy usullarda has aňsat usul bilen düşünip bileris.